Bu sapagymyz iki aňlatmanyň jemi joňusynda durup geçeris. Ýagny kwadrat deňlemeleri bolsun, beýlekiler bolsun, şolarda hökman suratda gerek, şonuň üçin muny belläp almagyňyzy maslahat berýän. Ýagny iki aňlatmanyň derejesi diýende biz a goşmak b-niň kwadraty bolup biler, a goşmak b-niň kuby, şolar barada gidýär. Bu temamyz. Geçeliň. Eger men çalt gürläp geçsem siz pauza berip duruzyp soň seredip bilersiňiz. Mysal üçin aýdaly a goşmak b-niň kwadraty näme diýmek? Iki sany a goşmak b-ni öz-özüne köpeltmek diýmek. Muny men derejeli sanlarda-da düşündirip geçdim. Bir derejeli sanlar bardaky wideomy seredip bilersiňiz. Ýagny a goşmak b köpeltmek a goşmak b. Indi näme edýäs? Şul ikisini şu taýda biz açdyk. Nähili açdyk? Görkezeýin. Ýagny şu A-myzy alyp, aýratynlykda köpeltip çykdyk. A köpeltdik, soňra B köpeltdik. Ýagny A köpeltmek A. Men şeýle ýazdym. Ýagny A köpeltmek B. AB. Ýagny şeýle ýazdym. Soňra B-mizi aldyk. Aýratynlykda köpeltdik. Ilk A köpeltdik, soňra B köpeltdik. Ýagny B köpeltmek A. Men şeýle ýazdym. B köpeltmek B. Ýagny şeýle ýazdym. A-ny A köpeltdik, A kwadrat boldy. AB-ni AB diýip ýazdym. BA-ny hem AB diýip ýazdym. Näme üçin? Sebäbi diýende BA deňdir AB-mize deň. Deňdir AB-e deň. Ýagny muň ýerine san goýup görseňizem bolar, iki köpeltmek üç deňdir üç köpeltmek iki, ýagny ikisem alty. Köpeltmekde ýerini çalşan myzy bilen jem näme edýär? Jem üýtgemeýär. Dowam edýän. Ýagny AB boldy. B-ni B köpeltdik. B kwadrat boldy. Indi şu taýda AB bilen AB-ni goşdyk. 2AB boldy. Ýagny islendik meňzeş sany Ine AB, AB, iki AB. ABC-ni ABC-ýe goşsak ýene iki ABC bolar. Tapawudy ýok. Näçe harpdan ybarat bolanyň parhy ýok. Iki sany meňzeş zat bolsa, şony goşsak öňündäki bir bar diýip pikir etsek şolary goşaýmaly. Iki ABC bolar. Iki ABC bilen aýdaly üç ABC-ni goşalyň. Deňdir 5 ABT bolar. Ýagny parhy ýok. Eger iki sa e, yzyndakylar meňzeş bolsa, onda öňündäki sanlary goşaýmaly. Dowam edýäs. Şularda men şulary aýraýyn. Diýmek, a goşmak b-niň kwadraty näme deň eken? a kwadrat goşmak kb goşmak b kwadraty deň eken. a goşmak b-niň kuby näme deň? A goşmak B-niň kubuny ilki açyp ýazýas. A goşmak B-ni üç gezek öz-özüne köpeltip ýazýas. Ine açyp açyp görkezdim men. Ýagny şuň aralarynda köpeltmek bar diýmek. Üç gezek öz-özüne köpeltdik. Indi biz ýaňky zatdan bilýäs. A goşmak B köpeltmek A goşmak B. Şoň ýerine A kwadrat goşmak IKBB kwadrat diýip ýazdym. Ýagny şu A goşmak B-ni A goşmak B-e köpeltmek diýmek, başgaça A goşmak B-miziň kwadraty diýmek. Ýagny A goşmak B-niň kwadraty näçä deň eken? A kwadrat goşmak IKB goşmak B kwadrata deň eken. Şuny men indiki e, şuny ne şu taýda ulandym men. Ýagny A goşmak B-niň kwadraty şu diýip ýazdym. Indi şu taýda şu A-ny içine köpeltip çykmaly ilki şuňa, soň şuňa, soň şuňa, soň B-ni hem şeýle köpeltip çykmaly. Şonda bolanda şu aňlatma gelip çykýar. Indi men ony köpeltip görkezeýin size. A-myzy alýas, A-a köpeldýäs, soňra iki A B-e köpeldýäs, soňra A-myzy alybam B-e köpeldýäs. Ine şeýle üçüsine. Soňra B-mizi alyp, üçüsine köpeldýäs ilki. Şuňa köpeldýäs, soňra şuňa köpeldýäs, soňra şuňa köpeldýäs. Bir hili ýürek gysgynç bolmagy mümkin, ýöne aýratynlykda köpeltmegi biz iň azyndan şu A goşmak B kubuňkyny bilmeli. Ondan soň aňsat usuly bar. Soňuna çenli görüň aňsat usulyny has muň ýaly kyn köpeltmek gerek däl onda. Indi şu taýdan dowam etsek a-ny a kwadrata köpeltsek a kub bolar. A-ny iki a b-e köpeltsek iki a kwadrat b bolar ýagny şu a köpeltmek iki a b boldy. Şu aralarynda köpeltmek bar diýmek. Şu taýda a bilen a-ny köpeltip bolýar a kwadrat bolýar başga zat köpeltip bolanok. Indi a-ny b kwadrata köpeltsek hem şo bolşy ab ab kwadrat boldy. Indi b-ni a kwadrata köpeltsek a kwadrat b, b-ni iki ab köpeltsek hem ne şu boldy iki ab kwadrat, ýagny şu diýmek b-ni iki ab köpeltdik. Iki ab. Ýagny bärde diňe b bilen b-ni köpeltip bolýar, o-da b kwadrat bolýar. Soňam b-ni b kwadrata köpeltdik. b köpeltmek b kwadrat. Muny derejeli sanlardan bilýäňiz. Ýokarlaryny goşaýas. 1 bilen 1 goşmak 2-de. E 1 goşmak 2 deňdir B kub. Garaz, ne şu. Indi şu taýda başga näme meňzeşlikler bar? Indi şu aňlatma dolanyp gelýäs. Ine şu aňlatmada e, iki ne şul a kwadrat b bilen A kwadrat, B meňzeş. Iki sany meňzeş aňlatmany öňündäki sandan goşaýas. Öňünde bir bar diýip düşünmek. Düşünýäs hiç zat ýok bolsa iki bilen bir goşsak üç A kwadrat, B bolar. Soňra AB kwadratymyzdan hem bärde bir san bar, bärde AB kwadratymyzdan öne öňünde iki san bar. Iki AB kwadrat bilen bir AB kwadratymyz goşsagam üç AB kwadrat bolar. Ine şu üç AB kwadrat bolar. Şeýle görkezeýin men. A kwadrat B-mizden hem üç sany boldy. Gara soňky netijämiz A kub goşmak 3A kwadrat B goşmak 3A B kwadrat goşmak B kub. Soň dowam edýäs. A goşmak B-niň dördünji derejesi. Şeýle hasaplamalar bolýar, içine köpeldýäň, ony oňa köpeldýäň. Bir topar çylşyrymly hasaplamalar bolup gidýär. Eýýäm bu eýýäm ýürek gysgynç hem wagt alýar hem düşünmesi kyn çylşyrymly näme etmeli aňsat usuly ýokmy? Elbetde bar Paskal uçuşlygynyň kömegi bilen has ýönekeý usulda şu iki aňlatmanyň derejelerini hasaplap bolýar. Men ony indiki sapakda düşündirip geçerin. Häzirlikçe sag boluň, saglykda görşeliň.